De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu. Ma hallo an häerzlech wëllkomm an dëser neier Episod vu Méi wéi Sex. Ech sëtzen haut hei mam Ella an Ella, Wat mengs de, wouk huet Angscht virun dir?
Dat war am Fong e bësse Blödsinn. Ech sinn am Fong éischter esou wéinst menge Studien, wéinst mengen Interessen ginn ech vläicht éischter esou als d'woke Polizei wouer geholl. An an der Famill kënnt oft esou, Oh, dat däers de net soe virum Ella. Esou Saachen.
Ach jo, déi schmeichelhaft Komplimenter. Eem elo do méi raginn, Vläit eng Kéier, jo, wa mir esou mat Termen ufänke wéi woke Polizei an Dir ass net virum al a soen. Ech mengen, da referéiere mer eis jo eppes ganz Kloeres. Mir liewe jo aktuell an enger Zäit, wou, nodeem mer elo joerzéngtelaang schonn op villen Arealer vum Liewen immense Progrès haten a Bezéiung zu Rechter fir Minoritéite, Rechter fir marginaliséiert Gruppen, dass mer elo, jo, Persounegruppen hunn, déi, un der Muecht sinn a ville Länner, zum Beispill eis geléiften Trump-Regierung an de States, awer och an Europa si mer net do gefeit. Ech mengen Ella an ech hunn eng besonnesch Bezéiung zu Holland, wou mer och d'Faschos ënnert dem Geert Wilders un der Regierung hunn. Däitschland gesäit net gutt aus. Lëtzebuerg hu mer och elo no puer Joer méi liberaler Koalitioun eng zimmlech riets Regierung. A fir vill vun dëse Regierungen ass de Wokismus, dat heescht, jo, sech fir aner Leit ze interesséieren an Empathie mat aneren ze hunn a gären ze hunn, datt aner Leit Rechter hunn an net mussen diskriminéiert ginn, nawell e relative Threat, also eng Bedrohung. An an der ganzer westlecher Welt gesi mer aktuell, datt d'Rechter vu Minoritéiten, vu queere Mënschen, och vu Fraen, vu People of Color ageschränkt ginn. An dat ass nawell e relativen Turnover vis-à-vis vun deem, jo, vun deem Progrès, dee mer an deem leschte Joerzéngte gesinn hunn. A lo hu mer bemol dee Regrès. An iergendwéi ass dat schonn e bëssi scary, grad wann een dann awer déi ganz Zäit och ze héiere kritt, dass een als woke Mënsch am Fong d'Bedrohung ass an anere Leit sou vill Angscht mécht an op eemol Saachen, déi einfach soss normal waren, fir sech fir méi Rechter auszeschwätzen, op eemol ass een domat dat schwaarzt Schof an der Famill. Jo, et héiert ee jo och ëmmer erëm vun deem sougenannte Rietsdrock a vum wuessende Rietsextremismus an der westlecher Welt. An et gëtt einfach vill méi salonfäeg fir sexistesch, fraefeindlech, queerfeindlech, rassistesch, allguetentistesch Saachen, et gëtt einfach vill méi akzeptabel an salonfäeg fir déi Saachen ze soen an et kënnt manner Backlash, géif ech soen, souwuel am ëffentleche Raum, mee och esou a private Konversatiounen. Jo, a gläichzäiteg ass et jo net nëmmen de Backlash, mee et ass och einfach ganz real Legislativ, déi an d'Plaz gesat gëtt, net nëmmen an de States, wou d'Rechter vun Transmënschen, vu queere Mënschen, vu Fraen immens, vu Mënschen of color immens beschnidde ginn, mee och zu Lëtzebuerg, wou direkt am Ufank vun der neier Regierung einfach en immenst aarmefeindlecht a mënschefeindlecht Gesetz duerchgedréckt gëtt. Mir hu lo geschwënn de Vott iwwer d'Recht op d'Ofdreiwung an der Verfassung ze verankeren, wou och nach ëmmer net kloer ass, ob csv oder wéi vill Leit aus der csv dat ënnerstëtze wäerten, wat virun e puer Joer, also zumindest mäi Gefill ass, dass virun e puer Joer do de Vibe an sou déi allgemeng Meenung nach vill méi positiv driwwer waren. Mir haten déi fuerchtbar Petitioun, och zu Lëtzebuerg, géint, ja, Sexualopklärung an Opklärung zu et gëtt méi wéi nëmmen heterosexuell Männer a Fraen, déi Sex mateneen hunn, déi sech ganz vill gär hunn, fir e Bébé ze produzéieren an de Schoulen. An dat sinn Also zumindest fir mech, sou wann ech einfach nëmmen domm Diskussioune mat mengen Elteren oder mat menger erweiderter Famill um Kichendësch hunn, dat ass mer nach zimmlech egal. Also domat kann ech gutt eens ginn. Wat mer méi Angscht mécht a wat mech méi bedréckt an, ja, einfach terrifying ass, ass alles wat esou un eise Rechtssystemer geschrauft gëtt a sech do politesch beweegt, well dat einfach e vill méi realen Afloss huet. An ech mengen, datt esou déi ganz domm Gespréicher, déi een um Owesiessensdësch huet, éischter e Symptom dovunner sinn, datt dat Ganzt halt doduerch, datt et politesch a gesetzlech verankert gëtt, da méi salonfäeg gëtt an d'Leit einfach denken, Hä, wa Leit, déi eis leeden, dat soen, dann ass dat jo vläicht okay. Jo, sou alleguerten déi Faschisten a Bigots gesi sech erëm méi vertrueden a méi representéiert an da fillen se sech ëmmer méi bestäerkt an hiren ekelhafte Positiounen. Ech weess net, ob s de d'Saach do net vläicht e bëssi ze einfach mëss. Ech mengen, datt e wesentlechen Deel vun de Leit, déi eis leeden an déi Saache virundreiwen, wierklech absolut Faschos sinn a mat Iwwerzeegung doru gleewen an dass dat awer nach ëmmer esou déi mannste Leit sinn an dass de Rescht vun de Leit einfach, jo, immens efficace bespillt ginn an hiren Onsécuritéiten an an Ängscht, déi se hunn, fir domat matzegoen. Och wa mer kucken, ween zum Beispill Medie besëtzt, och zu Lëtzebuerg sinn d'Medien vill manner fräi, wéi mer dat heiansdo esou Wëllen oder wëllen denken, rtl ass scho säit Joerzéngten am Fong ëmmer just Sproochrouer vun der Regierung gewiescht a grad vu rietsliberale Regierungen. Wa mer a Frankräich kucken, huet e absolute crazy Milliardär sämtlech Zeitungen opkaaft a se einfach op alles rof reduzéiert. Wa mer an d'States kucken, déi renomméiert Washington Post, déi mëttlerweil och Milliardäre gehéiert an net méi fräi ass, Etc etc sou zum Beispill d'Medie sinn net méi fräi oder vill manner fräi wéi se dat mol waren an jo wou Leit einfach mat hiren Ängscht gespillt kréie vun dass grad alles eescht bëssi onstabil virun allem well sech e puer Leit immens beräicheren an de Rescht dorop ausbeuten awer dass nawell

Ass einfach vill méi einfach fir dat op de Réck vun de Leit auszedroen, awer iergendwéi fält et mir och immens schwéier fir individuelle Blame an eng Scholdzouweisung un sou déi grouss Massen ze maachen, grad well et och déi Leit sinn, déi awer an deene leschte Joerzéngte virdrun zu engem groussen Deel aner Saache gedroen hunn, beziéungsweis vläit net aktiv ënnerstëtzt, mee zumindest och net aktiv opposéiert hunn an déi elo einfach anescht mobiliséiert ginn. fir halt wéi gesot wéi s du sees um Kichendësch däerfs de net méi virum Ella soen, d'Ella ass déi béis Polizei déi eis hei de Mond verbitt. Jo, dat wat s de do elo sees spigelt och perfekt e wichtegt Argument vum Judith Butler widder, wat ech jo och an där leschter Episod vum Summer Book Club thematiséiert hunn, nämlech dass et an dëser Welt immens vill Grënn gëtt fir Angscht ze hunn a fir Anxiety ze hunn a fir sech onwuel ze fillen a fir eppes änneren ze wëllen. Ech menge mir hu Klimadesaster, mir hu strukturelle Rassismus, deen déi ganz Zäit Mënscheliewe fuerdert, mir hunn den Neoliberalismus, deen d'Iwwerliewe fir esou vill Mënschen ëmmer, ëmmer méi schwéier mécht. An iergendwéi packen et déi anti-Gender Mouvementer an anti-Gender Acteuren, déi anti-woke riets Leaderen, packen et dat dann esou ze verpaken, dass et, wéi s de sees, ausgesäit, wéi wann et queer Leit a voilà Männerjüppen a Feministen a Feministinnen sinn, déi d'Schold dodrunner sinn, dass wa mer just kéinten zréckgoe bei eis traditionell Genderrollen, dass da rëm alles gutt wär an dass dann all d'Problemer aus der Welt wieren. Jo, wou einfach immens vill Panik kreéiert gëtt. Ech mengen, dat gesäit ee ganz gutt am Moment mat Militarisatioun, Wou op eemol jiddfereen ass, Oh, mir musse sou vill Suen ausginn, fir eis géint béist Russland ze verteidegen, jada jada jada jada. A wann een da bis kuckt, okay, wee sëtzt actually an de Virstänn an an de Conseille vun deene Rüstungskonzerner? Sinn dat. Leit mat immens gudde Verbindungen zu Politik. Wann een da kuckt, datt am Fong d'NATO haut schonn zueleméisseg méi staark ass wéi Russland an een actually bëssi e kille Kapp behält a sech freet, vu weem nëtzt dat am Fong, datt een dann och ganz séier gesäit vun, Haa, vläit Sollte mer net grad esou vill an d'NATO investéieren, mee éischter am Géigendeel, wa mer e staarke Sozialstaat hunn an et de Leit gutt geet an d'Leit Zäit hunn, datt se dann och manner likely sinn, fir der Russlandpropaganda ze gleewen, déi Russland aktiv finanzéiert an wou sech och kee Staat drëm ze schéiere schéngt? Ech mengen, datt et och esou vill am Schoulsystem widdergespigelt gëtt vun, jo, Keng Ahnung, zumindest a mengem Lycée war et sou, oh kritescht Denken a kritesche Gedanken an Innovatioun an hei an do an awer ëmmer nëmme bis zu deem Punkt, wou dat sech och liicht an engem Job vermarkte wëll. Also all Employé hätt gär e kritesche Geescht, awer net ze kritesch. Dass eis Schoulen, eise Schoulsystem net schlecht doran ass, fir actually e kritesche Geescht ze vermëttelen, mee dat och einfach net wëll, well ech mengen, dass dat awer immens géint d'Intérêtë vun deene geet, déi awer Muecht hunn. A wann ee kuckt, wie bei eis an der Chamber sëtzt, dat si keng Handwierker, dat ass net deen duerchschnëttleche Lëtzebuerger, dat sinn déi, déi deene beschten Unie souzen, déi déi héichste Salairë scho virdrun haten, et sëtzen immens wéineg Selbststänneger dran, an déi, déi dra sëtzen, waren Affekoten oder Dokteren. An Déi haten einfach scho virdrun immens vill Sue well soss wären se och net do. Wee ka sech dann erlaben fir sou vill onbezuelten Aarbecht an eng politesch Carrière ze investéieren fir dass en iwwerhaapt bis an d'Chamber kënnt oder bis an eng Regierung kënnt wann een net scho souwisou ultraprivilegiéiert war. An dat sinn einfach esou Saachen déi eis einfach Erzielt gi vu jiddweree kann net schaffen, awer am Fong kann net guer net jiddweree schaffen. An déi, déi et schaffe kënnen, sinn immens privilegéiert an déi kréien da Muecht an déi hu keen Interêt dorun, datt du hinnen net gleefs, datt s de et wierklech schaffe kanns. Mee jo, grousst Thema, wou mer mengen ech och nach mega vill kéinten driwwer schwätzen, wéi datt an de Bundestagswalen an Däitschland en immensen Divide gouf tëscht wéi jonk Männer ofgestëmmt hu versus wéi jonk Fraen ofgestëmmt hunn, kéint een driwwer schwätzen, iwwer déi zouhuelend geschlechterbaséiert Gewalt schonn tëscht Kanner. Mee Ella, mir haten awer och e bëssi en anert Thema vun dëser Episod, well mir kéinten zwar elo ganz laang driwwer schwätze firwat dass dat alles sou ass a wéi sech dat alles sou ausdréckt, mee ech mengen dofir kënnt der nach 10 Bicher liesen an dir hutt nach ëmmer keng Äntwert an dofir wäerte mär och keng einfach Äntwert dorop fannen. Ella, Wourop wëlle mer dann eng Äntwert fannen? Ech mengen, eis geet et haut haaptsächlech drëm, fir e bëssen rauszefannen an ze deelen, wéi mer mat deem Ganze kënnen ëmgoen, wéi et méiglech ass, sech awer ok ze fillen, och wann alles grad esou schäiss ass an och et net wierklech ausgesäit, wéi wann et gläich besser gëtt. Well ech denken, dass dat einfach esou wichteg ass. Ech mengen, dass ëmmer méi Leit verzweifelen an an et nëmmi hi kréien sech esou anzesetzen wéi virdrun well einfach hir Ressourcen och sou lues op en Enn kommen an ech mengen et ass wichteg fir Strategien ze entwéckelen a fir ënner Leit ze goen a Community ze fannen déi verstinn wéi een sech fillt a genau déi engem do awer dann kënnen Mutt zourieden, dass et awer nach Leit gëtt an Organisatiounen gëtt, déi sech këmmeren. Ella, Emol driwwer schwätzen, wéi mer mat eise Gefiller ëmginn a mat der Situatioun. Wéi fills du dech dann mat, jo, all de Bränn, déi mer all Dag an der Welt gesinn an mat allem?
Ech mengen jo, dat bescht Wuert ass einfach iwwerfuerdert. An du hues du virdrun och schonn e bëssen driwwer geschwat, datt an der Welt, wéi se elo ass, hei zu Lëtzebuerg, mee an Europa generell, datt et hei schonn esou vill eekleg Muechtstrukture ginn, déi drop aus sinn fir alles sou ze hale wéi et ass, wou dann e puer Leit sech mega beräichere kënneren a Muecht kréien an an d'Chamber kommen zum Beispill an anerer jeeglech Weeër dohinner verspäert ginn. Wéi kann een an sou enger Welt liewen an dann dat gesinn a soen, nee ech wëll awer datt et am Fong nach méi onfair gëtt, ech wëll nach méi an dat Riets dran, ech fannen Genderhierarchien cool sou wéi et elo ass, dat ass mer nach net genuch. Ech fannen dat esou onverständlech.
Ech mengen, dass et Leit net onbedéngt ëm Fairness geet. Ech mengen, dass wa Leit sech bedrot fillen, geet et hinnen och vill manner ëm aner Leit, mee éischter ëm, Wat brauch ech oder wat denken ech, dass ech brauch a wéi kommen ech am einfachsten dohin? An dass, wa riets Beweegungen eppes immens gutt kënnen, well se och einfach wahnsinneg doran investéieren an och einfach wahnsinneg vill Ressourcen zur Verfügung hunn, well sämtlech Milliardären d'Faschos ënnerstëtzen, ass et Mir ginn einfach Äntwerten, déi sech gutt ufillen an déi, wéi gesot, net op déi systematesch Saache kommen. Mee ee vu menge sou Grondbeliefs, un deem ech mech wierklech klameren, an u munchen Deeg ass et méi einfach wéi un aneren, ass dee vun, ech refuséiere mech einfach ze gleewen, datt Leit fundamental schlecht sinn a fundamental schlecht Intentiounen hunn, mee einfach aner Prioritéiten, aner Erfarungen an aner Vuen hunn, duerch déi se sech selwer kënnen arieden, dass dat, wat se maachen, jo net schlecht ass. Also souguer wa mer kucken zu White Supremacy, d'Ideologie doran ass, ech maachen eppes fir meng Matmënschen, well hinne verkaaft ginn ass, dass jiddwereen, deen net wäiss ass, net hire Matmënsch ass. An Ja, dofir sou fir, fir mech ass et sou, sou dass net sou déi Verständnisfro vun, wéi kënne Leit sou onfair sinn, mä éischter sou vun, hm, wéi maachen aner Leit dat, fir Leit dozou ze kréien, fir sou ze denken? Jo, ech versti sou gutt, wat s de mengs, mee ech mengen, du bass do e bësse méi forgiving wéi ech. Am Moment fält et mer schwéier, deene Leit de benefit of the doubt ze ginn, obwuel ech natierlech absolut verstinn, datt dat den eenzege Wee ass, wéi mer iergendwéi zu hinnen duerchdrénge kéinten an iergendeppes ännere kënnen. Ech mengen, ech si bessi besiegt, och wann besiegt sinn natierlech eppes ass, wat sech just Leit mat engem gewëssene Privileeg leeschte kënnen. Ech verstinn dat och mega.
Also, haut sinn ech op engem gudden Dag. Ech hunn och déck méi Momenter, wou ech am Endeffekt denken, Gah, dee ganze Schäiss hei, Mir se nach einfach just a Brand stiechen an net verbrenne loossen, well et verdréngt souwisou keng Sau iergendeppes, dass mer actually e gutt Liewen hunn. Well et schéngt jo einfach keen ze wëllen. Sou, all Mënsch schéngt jo ultra glécklech a senger Misère ze sinn an gëtt einfach alles ëmmer nëmme méi schäiss an I'm out of here, dee ganze Buttek ass grrr. Also ech verstinn dat déck an ech mengen et ass och déck wichteg, dass een déi Gefiller heiansdo zouléisst.
An dann awer och realiséiert, wou ee sech do erëm, also deem Ganzen esou en Ufank an en Enn setze, beziehungsweise dat ass, wat ech mer oft erlaben, ass, dass ech soen, Hey, bei och bei enger anerer Persoun esou, Hey, ech siche grad net no enger konstruktiver Diskussioun, ech muss et einfach eng Kéier erauskatzen an einfach eng Kéier rose ginn an einfach eng Kéier d'Mauer ublären oder a mäi Kësse blären. Oder wann ech de Consent vun enger anerer Persoun kréien, dech eng Keuer kuerz ublären an da geet et mer besser. Nee, du hues absolut, absolut Recht. Ech hunn am Fong, ouni ze froen, de Podcast grad e bësse esou als mäi Frust erausgelooss hei benotzt. Mee selbstverständlech ginn ech dann awer trotzdem weiderhi bei meng Orga's an ech maache mat bei Aktiounen an esou. Dat heescht, voilà. Dat ass net dass ech mer erlaben einfach komplett neicht ze man méi heinst du wis sos muss et raus. Zumindest a menger Erfahrung ass dat sou rausloossen och eppes dat mech ichti uspornt an enger gewëssener Hinsicht. Also ech hu sou déi zwou immens emotional Reaktiounen zu politeschen Ereignisser an déi eng ass wéi gesot dat rose ginn dat ech grad erkläert hunn an déi aner déi ech méi scary fannen, déi ech och éierlech gesot ëmmer méi hunn, ass sou Resignatioun, vun esou gar, I can't be bothered, sou, also ech kréie mech einfach net dozou fir e Shit ze ginn, well ech dann och einfach mierke wéi erschöpft ech einfach dovu sinn, fir e Féck ze ginn an einfach ze denken, sou, net nach eng Saach, nach e Konflikt. nach e Brand an et hält einfach ni op an et huet souwisou kee Sënn an ech leeë mech a mäi Bett an ech zéie mer meng Decken iwwert de Kapp an ech waarden einfach bis dee ganze Buttek eriwwer ass. Also ech ginn éischter an d'Depressiounen, hensdo kréien ech och dee Moment vu Gah, t'ass dach och lo schäiss egal, fuck op Boycotts. Da kréien ech sou richteg en Dénge vu Gah. Wat soll dann, jo, mir boykotten Israel an ech sinn immens BDS-konform normalerweis, mä da kréien ech och eens déi Momenter vun Gah. Alles einfach schäisegal. Ech erlabe mer Saachen am Liewen an an da ginn ech sou richteg queesch mat mer selwer vu firwat maachen ech et iwwerhaapt? Iergendeppes huet dach alles kee Sënn an sou déi richteg Resignatioun an. déi dann och dann hens sou déi rose Resignatioun gëtt vun sou, ga, firwat ginn ech e Féck a soss keen aneren an firwat soll ech da lo weiderhin iwwerhaapt e Féck ginn, wann et souwisou näischt ännert an ech hunn déi Momenter hens do an dann ginn ech awer an d'Bett an zéien d'Decken iwwert de Kapp a kräischen e bëssi an, you know, ginn net bei Starbucks iwwer Kaffi, well se sowieso kee gudde Kaffi a menger Meenung no. Mee Den nächsten Dag schiss Ja. du dann awer erëm bei der Manif derbäi. Das, ja. Ech mengen, déi Momenter sinn ok, soulaang een duerno awer och erëm rauskënnt. Ja, oder ech stelle mer wierklech déi Froe vun, ok, wat sinn actually déi Saachen, déi sech sënnvoll ufillen? Also ech muss éierlech soen, ech war an deene leschte Méint op vill Maniffen géint Genozid. Ja.
An ech wäert och weiderhin goen. Mee dat ass einfach eppes, wou ech mierken, dass mir dat ëmmer manner Kraaft gëtt. An ech mierken dat och vun där Zäit, wou ech laang an der Klimabeweegung aktiv war, dass et mech no enger Zäit einfach, ga scho rëm déi selwecht Spréch, déi selwecht Route, eng vun dräi, déi selwecht Leit, déi selwecht Riede mat, jo, an anerer Form, awer deem selwechte Contenu, an et beweegt sech einfach guer näischt. An wou ech dann och heiansdo mech awer dohi sëtzen a mer nodenken, sou, okay, wat sinn. Wat si Saachen, déi sech sënnvoll ufillen a wat net? An ech sinn am Moment zumindest mega op engem Punkt, wou einfach nëmmen mam Niffe goen sech guer net méi sënnvoll fir mech perséinlech ufillt. Beziehungsweis ech ginn nach ëmmer, mee just op Maniffe goen fillt sech net méi sënnvoll un. An wou ech dann iwwerleeën, ok, wat kann ech maachen, wat anescht ass? An wat sech weit méi ufillt no ech maachen eng Verännerung. Dat kënnen déck vill Saache sinn. Wéi gesot, dat kënne Boycotts sinn, déi historesch ultra powerful sinn. Dat ka sinn, sech uschléissen an edukative Campagnen. Dat ka sinn, sech uschléissen a méi parteipolitesche Saachen, wat elo net esou mäint ass, awer jiddwer, also ne, soulaang Leit eppes maachen, wéi sinn ech fir dat ze jugéieren. Also dat kann einfach déck vill Formen hunn, och aner Forme vu Protest. An do fannen ech dann awer och rëm iergendwéi healthy, fir sech heiansdo awer wierklech dohin ze sëtzen an ze soen, ok, iergendwéi fillen ech mech déi ganz Zäit resignéiert, trotz mengen Art a Weise wéi ech am Fong denken, datt ech domat cope kann. Dat heescht, wéi kann ech da vläit anescht copen? Jo, dat ass vläicht och eng gutt Aart a Weis fir domatter ëmzegoen, fir emol vläicht kreativ ze ginn an driwwer nozedenken, wat kann ee maachen, wann all déi Saachen, déi mer elo scho säit zwee Joer maachen oder méi laang maachen, einfach nach ëmmer keng Resultater bréngen. Voilà, wou, wou gi mer domatter elo hin? Ech hu do perséinlech leider guer keng Äntwert drop. Et wär cool, eng ze hunn. Jo, an gläichzäiteg Zumindest menger Erfahrung no ass et och sou, datt ee sech heiansdo mat sou wat kann ech méi maachen a wat kann ech méi maachen an ech muss méi maachen an ech wëll mech, ech wëll méi maachen, datt ee sech domat och heiansdo selwer sou eng mega Fal stellt. Et gëtt sou dee Sproch, dee fannen ech ultra kitscheg, Et ass net eis Schold, datt d'Welt sou ass wéi se ass, mee et ass eis Schold, wann d'Welt sou bleift wéi se ass.
An ech fannen e mega kitscheg an ech fannen och en huet e Fünkche Wahrheit a sech an op der anerer Säit du eleng dréis net d'Laascht vun der Welt an ech fannen dass et Pflicht vun all Mënsch ass sech fir anerer anzesetzen, mee ech fannen net dass et Pflicht fir Leit ass fir sech 100 Prozent, 110, 120 Prozent vun der Zäit fir anerer anzesetzen an. Grad sech och sou em sech selwer ze këmmeren ass e Skill deen ech fir mega essential empfannen. Also ze wësse vun ok, ech ginn haut op d'Manif, moar ginn ech op eng aner Protestaktioun, iwwermoar sammelen ech Ënnerschrëften an owes ginn ech dann awer net nach op déi drëtt oder véiert Manif, mee owes ginn ech einfach mat menge Frënn raus. an ech schalten of an ech kucken net op mäin Handy wou mech scho rëm 100.000 Noriichten dovun erwaarden wéi scheiss et an der Welt ass, mee ech leen den Handy fort an ech gi mat Frënn raus oder ech ginn an de Kino oder ech spillen mäi Liiblings Videospill oder ech hu Sex mat menger Partnerpersoun oder mat soss iergendengem. Ech hunn do och ee klenge Quote, deen ech da kontere kann. Deen ass villäicht och e bësse kitscheg, mee et hëlleft mir awer, mech drun ze erënneren, wann ech mech esou fillen, wéi mer elo driwwer geschwat hunn. An deen hat ech gelies am Naomi Ortiz sengem Buch Sustaining Spirit, Self-Care for Social Justice. Do dranner seet de Rich Feldman, People burn out because they want to control history rather than because they want to be a part of it. An ech mengen, mir hëlleft dat, mech ze erënneren, datt dass ech an engem an enger Beweegung sinn, zesumme mat Milliounen anere Mënschen, dass net alles u mir alleng hänkt an dass dat Ganzt e Prozess ass, e riseg grousse Prozess, an dass sech net vun haut op muer alles kann änneren an dass een dat Ganzt och esou soll gesinn. Jo, ech fannen dat mat der Kontroll schéin, well ech mengen, dat ass zumindest fir mech esou en Aspect, mat deem ech mech schwéier dinn, ass, dass ech d'Gefill hunn, dass mer alles aus der Kontroll geet. Also alles, wat esou, wéi gesot, Legislatioun ass, esou, dat si Saachen, iwwer déi ech mech hëlle wéi wann ech guer keng Kontroll hunn. An d'Welt ass och esou scary a esou séier. Ech hu keng Kontroll iwwer Narrativer an iwwer och, wat mech erreecht vun Noriichten. A vu Biller, also munch Biller, déi ech op de soziale Medie gesinn hunn, do wënsche ech mer wierklech, datt déi sech aus mengem Kapp läschen. Mee déi hu sech einfach agebrannt, well se esou grausam waren. An ech si sou, Wow! Bemol taucht dat a menger Timeline op an ech hat do keng Méiglechkeet fir ze consenten. Sou, Opgepasst, doudege Bebe a Fatzen! An ech si sou, Ha, dat war et mam Mëttegiessen. Déi Kontroll ass wéi, ech mengen, dass Mënsche sou en ultra grousse Besoin hu fir a Kontroll ze bleiwen oder fir sech a Kontroll ze fillen a fir sech ze fille wéi wa se, jo am Englesche seet een Agency iwwert hiert Liewen ze hunn. Dat heescht. D'Méiglechkeet fir Saachen ze verännere vu sech selwer aus. A wärend ech et gutt fanne fir sech sou z'erënnere vun, hey, Mënsche kënne Geschicht net kontrolléieren, sou et ass een Deel dervun, deet et mir perséinlech awer och gutt fir sech sou, wann ech mech ultra verluer fillen, wann ech an d'Welt kucken, fir mech awer dorop ze besanne vun, okay, wat kann ech kontrolléieren? An. Ech ka kontrolléieren, wéi vill Zäit ech op soziale Medie verbréngen. Ech ka kontrolléieren, wat ech mat menger fräier Zäit ufänken, wéi vill fräi Zäit ech mer huelen. Ech hat dat ganz laang Zäit, dass ech mer einfach guer keng Fräizäit ageplangt hunn a guer keng Kontroll doriwwer hat, well einfach alles soss méi dréngend war. A fir einfach och Kontroll iwwer meng Fräizäit erëm ze kréien a mer explizit Fräizäit anzeplangen, wier ech och giff Meetings mat anere Leit aplangen, ze soen, Hey, dat ass meng Zäit an ech hunn d'Kontroll doriwwer an ech hunn d'Kontroll, wat ech domat maachen. An ech denken, dass dat och heiansdo kann an eng schlecht Richtung goen. Also et si vill Fraen op dëser Welt, déi sinn ëmbruecht ginn duerch hir Männer, déi fir de Rescht an hirem ganze Liewe keng Kontroll haten an du probéiert hunn, hir Fraen ze kontrolléieren. Dat kann natierlech och. séier an eng problematesch Richtung goen, awer insgesamt hunn ech vill Verständnis fir mech selwer, dass ech e Besoin hu fir Kontroll a kontrolléiere wëll, wat ech kontrolléiere kann an engem gesonde Rahmen. An dat hëlleft mer sécher och, fir domat ëmzegoen, och wann dat natierlech och erëm eng Saach vu Privileeg ass an och einfach vun heiansdo, jo, dommer Chance. Wa mar meng Elteren an engem Autosaccident bäiginn, da wäert ech mol eng Zäit laang keng wahnsinneg Kontroll iwwert mäi Privatliewen hunn. Vue dass een dofir och awer e bëssi Rou am Privatliewe brauch, oder zumindest Potenzial zu Rou, an dat och net fir all Mënsch accessibel ass, also grad wann ee vläicht bei Eltere wunnt, déi net ëmmer eng immens sécher a roueg Plaz sinn, an d'Elterenhaus dann och net ëmmer esou onbedéngt de safe space ass, deen en doheem am Fong sollt sinn, da kann dat schonn definitiv méi schwiereg Ginn. Wou mer da rëm zu eisem Ufanksthema zréckcircle vu mir sinn all sou beaflosst vun de Systemer, déi en place sinn, a mir kënnen eis deem guer net entzéien. An dat u sech ass jo och scho mega scary. Jo, de System ass jo designt, fir sech selwer ze erhalen a fir dass déi fir ee perséinlech am einfachste schéngend Aart a Weis, fir ze liewen, ass, fir an de System eranzespillen, soudatt sech eeben näischt ännert. A da kann sech déi ganz Säiten do géint oplehnen. Ja dat ass dann einfach immens taxéierend gi ech soen. An dann wollt ech awer och nach eng Kéier op eppes zréckkommen, wat s du virdru sos Robin, wat mech nach déck interesséiert huet, nämlech wou mer driwwer geschwat huet, wéi ee sech eng Paus kann huelen a wéi ee sech ka rëm regeneréieren, sos du, dass du gären Sex dofir benotz oder dass Sex dir dobäi hëlleft. Giffs de do nach e bësse méi driwwer schwätze wëllen? Also fir et kloer ze stellen, ech hat éischter sou en allgemenge Brainstorm gemaach. Ech denken, dass et Leit ginn, déi sech vill oder deene Sex dobäi gutt hëlleft. Ech weess net, ob dat op mech zoutrëfft. Hm. Ech iwwerleeë grad iwwer mäi Sexliewen, ob sech dat an deem leschte Joer verännert huet. An d'Äntwert ass jo, mee dann ass och d'Fro vu Korrelatioun oder Causatioun, ne? Ech mengen, dass ech e méi grousse Besoin hunn no Sécherheet a Kontinuitéit. Ech denken, dass dat och schonn domat ze dinn huet, wéi ech mech am Moment vis-à-vis vun der Welt fillen. An och wéi ech mech a menge soziale Mouvementer fillen a wéi ech mech zu Leit connectéiert fillen, dass ech am Ament e vill méi grousse Besoin hunn fir, jo, Sécherheet, Stabilitéit. Dat heescht, am leschte Joer hat ech am Fong quasi ausschliisslech, bis op eng Occasioun, Sex mat deenen zwou selwechte Persounen, déi och meng zwou Partnerpersoune sinn. An Wann ee sech déi zwee Joer virdrun ukuckt, ass dat schonn e Changement, wat atypesch ass. Op der anerer Säit, wéi gesot, hu sech och vill aner Saache bei mer verännert. Ech hu meng Uni fäerdeg gemaach, ech si geplënnert, etc. Etc. An op der nach anerer Säit denken ech och, datt déi Aart a Weis, wéi ech vill méi Sex hat an deenen zwee Joer virdrun, kéint ech dat och zumindest zum Deel gesinn als e Coping Mechanism vu mat der Welt eens ginn. Also am Moment, et ass definitiv esou, dass Sex mer gutt deet, awer ech mengen net, dass mäin Untrieb, fir aktuell Sex ze hunn, doraus kënnt, dass ech mech besser wëll fille wéinst der Welt, mee einfach, dass ech jo zwee Leit, mat deenen ech ganz vill frou sinn, wëll nosinn a vill Spaass mat deenen hunn. a mir einfach agespielten Teams sinn, wat Sexualitéit ugeet, an jo, dass ech wierklech esou dat Déngen hat vun esou, Ëh, d'Welt ass mer ze vill, ech gi lo Sex hunn, dat hat ech laang net méi, bezéiungsweis dann ginn ech éischter op Videospiller iwwer oder eng Party oder esou. Ja. Ech muss soen, ech hunn dat och net. Also wa mir alles ze vill ass, dann ass Sex wierklech net eppes, wat ech maache wëll. Ech fir mech ass et mental zimlech ustrengend, Sex ze hunn. Ech muss mech do immens konzentréieren, fir an deem Headspace ze bleiwen. Dofir wann, wann ech midd sinn, wann ech, jo, niddergeschloe sinn, da wëll ech einfach D'Paus vun allem an den Effort ass mer dann meeschtens ze vill. Ech verstinn dat. Fir mech ass et éischter esou, ech hunn zwou Aarte fir Sex ze hunn. Ech hunn déi Aart Sex ze hunn vu sou, dat hei ass purely just for funsies. An dat hunn ech mat Partnerpersounen esouwuel wéi mat Leit déi ech sympathesch fannen, mee déi net onbedéngt, deenen ech net onbedéngt déi Verbindung hunn. An dann mat där Verbindung mengen ech sou déi Verbindung aus déi zweet Aart a Weis vu Sex fir mech rausgeet, sou dat Dénge vu Ech si sou frou mat der, ech wëll der nosinn. An zumindest mat neie Leit brauch ech oft bëssi manner Headspace, well et awer méi onemotional ass. Also sou dat Sex hunn aus dem Sënn raus vun ech fannen dech cute, du fënns mech cute, mir kéinte vill Spaass mateneen hunn, ass manner emotional fir mech. An dat fält mer och méi liicht fir randomly ze hunn. Also ech mierken och, dass ech, hänkt och bëssi of vum Dag esou, mee dass ech mech awer tendenziell méi Headspace kascht,

well ech muss enger Persoun schonn iergendwéi emotional no sinn an enger gewëssener Hinsicht, fir datt ech mat hir Sex hunn. Mee jo, an dat ass awer esou deen Ënnerscheed. An do mierken ech schonn, datt ech awer Phasen hat a mengem Liewen, net elo grad, awer scho Phasen hat a mengem Liewen, wou ech vill méi dat Déngen hat vun, Ëch, ass grad alles bëssi schäiss, huh, déi Persoun ass kinda cute. Jo, on y va. An dat awer schonn iergendwéi esou eng cool Oflenkung war an eng cool, also net nëmmen eng Oflenkung, well ech fanne dat och ethesch e bëssi komplizéiert, fir just mat Persounen Sex ze hunn, well et eng Oflenkung war, mee wou et awer schonn warscheinlech guer net consciously, also guer net bewosst do dra gespillt huet vu wéi ginn ech heimat eens, Sex ass flott, as good a way as any. Ja. Ja. Mee ech mengen, dat ass och, well ech och einfach d'Optioun vill méi hat. Also wéi gesot, grad an deem leschte Joer war ech einfach vill ze busy an ze gestresst a fir iergendwéi e Space dofir ze hunn, Ja. falls dat Sënn ergëtt.
Mee jo, dee Summer virdrun, oh, dat erënnert mech grad, okay, ech hunn dat definitiv schonn ënnerbewosst gemaach, well et ass mer grad agefall, dass ech dee Summer, nodeem eis Unibesetzung riwwer war 2024. Sou e Mount dono huet d'Uni opgehal an ech mengen ech hunn an deem Summer awer mat enger jett Leit geschlof, neie Leit geschlof a virun allem och Leit geschlof déi ech op deer Besetzung kenne geléiert hunn. Hihi. An jo, ech mengen jo, ok, ech hunn dat definitiv scho gemaach, net bewosst, awer ënnerbewosst denken ech dass dat schonn definitiv och Coping war. Mee wéi s du elo geschwat hues hunn ass mir am Fong agefall Wann ech gestresst sinn an an deem Mood, dee mer elo déi ganz Zäit beschwat hunn, ech tendéieren dann éischter zum Masturbéieren, well dann kann, jo, da kann ech mech esou komplett op mech fokusséieren, dass ech muss am Fong kengem gefalen, ausser mer selwer, an dass dat gefält mer da wierklech. an deem Moment méi, well et ass manner ustrengend fir jo den Headspace, well et einfach jo et geet just ëm mech, et muss keen anere beuechten. Dat verstinn ech déck gutt. Ech sinn déck frou, dass du dat opbruecht hues, well eeschtgi ass mer dat komplett entfall. Mee jo, samesies. Also wann ech déck gestresst sinn, Da masturbéieren ech och vill méi an och vill manner aus deem Déngen eraus vun Itchy, fillen ech mech elo horny oder esou, mee éischter vun Ah, ech weess, dass dat do e Knäppchen ass, deen ech zimmlech reliably kann drécken an wann ech en drécke kann, dass e mech immens zouverlässeg gutt spiere léisst, einfach well Hormoner, do hunn ech mech och schonn hannst dobäi erwëscht vu sou, uh, hunn ech elo net Phase wou ech awer ze vill masturbéieren, mee wat heescht dann och ze vill? Ech mengen dass et sou ethesch gëtt et keen ze vill, mee wou ech vläicht einfach sou mat mir selwer an der menger Bezéiung mat mir selwer wou ech sou sinn sou, hey, abuséieren ech dat grad net awer vläicht bëssi ze vill fir mech selwer, einfach als sou de Knäppchen deen ech drécken? Mee jo, dat dat sinn dann awer och rëm déi ganz Diskussioune mat mer selwer vun sou, hey, ass dat wat ech maachen a wéi ech Mat Saachen eens ginn, ass dat eng Aart a Weis, wou ech mech och wierklech gutt dermat fillen an déi och op länger Zäit an op länger Frist gutt ass fir mech a gesond ass fir mech. An ech mengen, dass dat, egal wéi ee Coping-Mechanism een huet, ëmmer eng gutt Reflexioun ass, egal ob dat elo sexuell ass oder net sexuell, jo, dass ee sech einfach freet vun, hey, Coping, completely legit, muss een an dëser Welt, mee deet mer dat längerfristeg gutt an ass dat gesond? Ja, ech muss och soen, dat sinn dann net wierklech déi sophistiquéiertst Solo-Sessions. Do geet dann einfach drëm, fir séier esou déi nice Gefiller ze kréien an dann e bëssen do dranner sëtzen ze bleiwe mat menger, mat menger Playlist. Ech hunn eng extra Playlist, fir wann ech fäerdeg sinn. Genau, an et geet dann wierklech einfach do drëm.
Ma ja, ech fannen dat si jo gutt, verséinend, gesond Wierder zum Schluss vun dëser Episod. Ech hoffen, dass iech déi Episod Spaass gemaach huet. Dir sidd net eleng an dem Brand, deen dës Welt ass. An Ella, merci fir dëst Gespréich a mir héieren eis alleguerten an zwou Woche rëm. Äddi! Äddi!
Eng gutt Fro!
Gutt gefrot!
Eng gutt Fro! Wat hu Läffele mat enger Behënnerung, Neurodivergenz, Sexualitéit a Bezéiungen ze dinn? Haut geet et ëm Läffelen, nee et geet net ëm Spooning, also ëm lëffelen oder ee vun hannen puschelen, Et geet och net ëm den Ënnerscheed tëschent engem Zoppen an engem Téiläffel. Vill méi geet et ëm d'Spoon Theory, déi vum Christine Miserendino entwéckelt gouf. Hei gi Läffelen als Metapher geholl fir ze moossen, wéi vill Energie eng Persoun huet an wéi eng Aktivitéit wéi vill Energie kascht. An der Disability Community, also bei Persoune mat enger Behënnerung an oft mat chroneschem Schmäerz, an an der neurodivergenter Community, also bei Persoune mat ADHS, Autismus an engem Gehier wat anescht funktionéiert, ass d'Spoon Theory beléift. D'Läffele sinn hei ee Symbol vun, wéi vill Energie een an engem Dag huet. Jee nodeem wéi ee geschlof huet, jee nodeem wéi eng Aktivitéit ee gemaach huet oder wéi vill wéi een huet oder wéi ee mental drop ass, fänkt een den Dag mat méi oder manner Energie un. Eng autistesch Persoun zum Beispill, déi op der Aarbecht dräi Versammlungen hat an owes nach eppes mat Kolleegen drénke war, op eng Plaz wou et haart war an ee sozial war, huet deen Dag 20 Läffele verbraucht Obwuel se gutt geschlof huet, sinn duerch de Schlof just 10 nei Läffelen dobäi komm. Opstoe kascht ee Läffel, duschen a sech undoen nach een, de Wee op d'Aarbecht nach een. Obwuel d'Aarbecht roueg ass, kascht d'Schaffen nach eemol 3 Läffelen. U sech hat d'Persoun een Date mat enger Partnerpersoun fir owes geplangt. Mee no der Aarbecht ass se immens midd, well si huet den Dag mat engem Energiedefizit vun 10 Läffelen ugefaang. An duerch den Dag kommen huet nach eemol 6 Läffele kascht. Duerch d'Middegkeet kënnt dann och nach Kappwéi. De Kierper seet kloer, Ech brauch Paus, Zäit fir mech, eng Tiefkühlpizza a meng Liblingsserie. D'Spoon Theory erméiglecht net nëmmen, d'Energielevele méi genau ze moossen, mee och dës kloer ze kommunizéieren. Aplaz sech duerch een Date ze quälen an ee Burnout oder Erschëpfung ze riskéieren, Oder aplaz einfach ofzesoen, kann een domat méi spezifesch kommunizéieren. D'Läffelen als Energiemessung hëlleft sech kloer auszedrécken, ouni sech vill erklären ze missen. Dëst kann a Bezéiunge wichteg sinn, well et Verständnis fuerdert. Et kann ee sech d'Läffelen e bësse wéi d'Liewen oder d'Stären an engem Videospill virstellen. Och wann een ouni Läffelen net stierft, ass et awer game over wann ee keng Energie méi huet. Natierlech ginn et och Aktivitéite wéi Schlof, Raschten, Liesen, Bastelen, eppes iessen oder kuschelen, déi engem Läffele ginn an déi hëllefe kënnen d'Energie erëm opzelueden. Bezéiunge brauchen och Energie, et muss ee kommunizéieren an et ass emotional Aarbecht. Läffele kënnen och hëllefen, besser ze verstoen, wéi vill Energie verschidde Sexpraxissen huelen. Dëst ass besonnesch wichteg, wann een ënner Schmäerze leit, séier iwwerfuerdert oder iwwerreizt ass oder an tëschemënschleche Kontexter séier midd, gestresst oder ängschtlech ass. Vläicht wëll een nei Saachen ausprobéieren, mee eppes, wat anescht wéi d'Routine ass, kascht méi. Läffelen. Et kann och hëllefen, méi bewosst iwwer verschidde sexuell Aktivitéiten nozedenken. Wéi vill Läffele kascht Oralsex? Ass penetrative Sex grad méiglech oder deet et ze vill wéi? Wéi vill Energie brauchs de dofir? Wéi ass et mat Zongekussen? Fillt et sech angeneem un oder iwwerfuerderen d'Gerëch, Geräischer an d'Sensatiounen dech? Wéi ass et mat Dirty Talk, mat Masturbatioun oder Toys? Wéi ass et mat Impact Play oder Spanking zum Beispill? Wéi ass et wann et der kal ass oder ze waarm? Wann d'Musek ze haart ass oder ze roueg? Wann et ze hell oder ze däischter ass? Dëst ka vu Kéier zu Kéier anescht sinn an natierlech och jee nodeem mat wéi enger Persoun s de bass. Heiansdo ka Sex mat dir selwer méi einfach sinn, heiansdo mat engem aneren. Dëst kann der hëllefen, méi kloer ze verstoen, wat dee Moment méiglech ass a wat net, an dech unzepassen. Bass de ze sensibel fir Oralsex? Vläicht kanns de beim Sex uewe sinn a froen, net ugepaakt ze ginn. Ze wësse wat gutt ass a wat wéi vill Energie hëlt, kann der hëllefen, dëst ze accommodéieren an dech unzepassen. Oder eben ze soen, Haut net an deng Grenze besser ze kennen an ze setzen. Läffele kënnen eng einfach an praktesch Aart a Weis sinn, fir auszedrécken, wéi vill Energie ee grad huet. Et kann och hëllefen ze plangen an ze moossen, wéi vill Energie eng bestëmmten Aktivitéit huele wäert. Och a Bezéiunge kann et hëllefen ze verstoen, wéi vill Energie déi aner Persoun grad huet a sech sou besser ze ënnerstëtzen. Sou kann een ëmmer erëm mat sech an aneren anchecken a sech upassen, jee nodeem wéi vill Läffelen ee grad huet. Et fuerdert Empathie a Verständnis. An du, wéi vill Läffelen hues du grad?
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex@ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert.